Ndinotendekawo muzuva rinonzi nhasi kuzomunamata tiri pamwe chete seHarare District tichisangana zvikuru sei nekuda kwemaVVIP ataurwa naMC ari kudeclare panyika mangwana kuti surely they have left the world vava vana vamwari haleluya Tinoda kutenda Mwari ndichiremekedzawo uh, vakuru uh, ah, ovhasiya vedu ubaba namai Chuma ndoremekedza vafundisi vese vari pakati pedu vana amai nana baba vasikana nevakomana vese mese ndinokufarirai muzita rajesu ameni Ndoda kuremekedza zvakare my partner in ministry uvavo piri baba vanomira neni ndofunga ndakambotaura ndikati kazhinji pandinoparidza ndinorwara asi ndoda kutenda mwari namuprista wemumba mangu vanonditurika maoko zuva nezuva especially for this time ndakarwara kubva musi wemand zvokuti even ndakamira pano handisi kuziva kuti ndava right here but ndangoti mwari makazvitendera kuti zvidaro ndichangonomira nokuti hazvichagoni kuti ndipe apology saka ndoda kutenda mwari nemuprisita wandakapiwa namwari anomira neni muzita rajesu ameni ndoda kutenda zvakare mweya mutsvene mweya wezvokwadi mweya wababa mweya wesimba mweya anogonesa munhu kuita zvaasingagone ndoda kumutenda ndobva ndati sangano ngatimboomberai maoko tichimugamuchira nekuti aripo pakati pedu kuzotishumira nekuti tiri vana vake muzita rajesu haleluya ngatimuombererei mweya mutsvene haleluya glory be to jesus amen and amen tinotenda mwari regai ndirege kupedza nguva tingopinda mushoko ramwari manheru ano titore mabhaibheri edu tivhure kubva kuna john chapter 4 verses 23 and verse 24 haleluya haleluya mwari ndi mwari vakanaka hapana maiki yeri codless ndikufarira hangu kufamba famba haisi kuita allright anyway rega tingopfuura mberi awanawo ah, john chapter 4 verse 23 and 24 ngativerengerewo
Okay.
Asi nguva inouya nazvino yatovapo yekuti vanonamata nechokwadi vachanamata baba mumweya nechokwadi nokuti baba vanotsvaga vakadaro kuzomunamata 24 mwari ndiye mweya vanomunamata unofanira kumunamata mumweya nechokwadi

kana asi ah, pasina tinotenda regai tipfuure mberi ndichaanamata ngatinamatei mazviita baba manheru ano tinokutendai tinosimudza renyu zita pamusoro pemamwe mazita ose tinonamata mwari vekudenga matitendera kuti tisangane tigonzwa kutaura kwenyu Mweya Mutsvene, makafemera mukunyorwa kweshoko renyu, Mwari, naiko zvino femerai mukutsanangurwa kwaro, Mwari, mutaure mukati meupenyu hwedu, mutivandudze tigova izvo zvamunoda zvamunotarisira mwari zvinodzosera mbiri kuzita renyu mazviita yenyu mweya mutsvene ndinosiya nguva ino yese kwamuri torai mbiri yakakodzera zita renyu manheru ano muzita ramambo wedu jesu kristu ndanamata nekutenda ameni ameni haleluya Ndapa musoro wenyaya wandichafamba nawo manheru ano unoti iwo the time is now to worship God in truth and in spirit. Amen. The time is now to worship God in truth and in spirit. Nguva yacho ndiyo ino yekunamata Mwari. mumweya nemuzvokwadi isikati yisona less sona less sokumukhonza umlimu in truth and in spirit haleluya nguva yacho ndiyoyi hama dzangu nguva yacho ndiyoyi yekuti vanamati vezvokwadi vanamate mwari mumweya nemuzvokwadi pataverenga apa ukaiverenga kuzasi kwayo chapter verse 25 and 26 ah, in fact kumashure uku background akanga ari mashoko akataurwa najesu achipindura mudzimai wekusamariya waakanga asangana naye patsime masikati akamukumbira mvura yekumwa mudzimai wemusamariya akatanga kumuudza nhoroondo Akati, MaJudha nemaSamaria hationani, hatidyidzani. Haungagoni kundikumbira mvura. Jesu anosvika pano omuudza kuti dai waiziva wauri kutaura naye waizokumbira mvura yeupenyu iya inozoita kuti hauzofa zvakare wakaita nyota. Mudzimai womuSamaria anosvika paanobvunzisa Jesu. zvakawanda jesu vozomutaurirawo nezveupenyu hwake kusvika vazosvika apa paakataura mudzimai wemusarimariya akati imi majudha munoti imi kunonamatwa kujerusarema asi isusu madzibaba edu akatiudza kuti kunonamatwa kugomo jesu ndopaanomupindura oti yasvika nguva hanzi ichauya nguva nazvino yatosvika yekuti vanamati vechokwadi vanamate mwari mumweya nemuzvokwadi nokuti iyeyu mwari uyu mwari mweya naizvozvo vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi ndinonakirwa nemhinduro yakazopiwa nemudzimai musamariya anoti iye ndinoziva kuti kristu the messiah kana achinge azouya achatitsanangurira izvi pavhesi 26 jesu obva adeclare akati ari kutaura ndini wacho haleluya akati iyeyo meseya wamuri kutarisira kuti achauya kunokutsanangurirai zvandiri kutaura izvi wamakatarisira wacho mesaya ndini wacho ari kutaura haleluya ndijesu akadaro ndijesu akataura mashoko aya amen ini ndikatiko zvino ndoda kufamba nemusoro wenyaya wekuti the time is now nguva yacho ndiyoyi handidi kubata zvangu nhoroondo yajesu masamariya nemajudha vainetsana nenhau yekunyenge yekwekunonamatira vamwe vakati kujerusarema vamwe vakati kugomo asi ndinoda kubatana nenyaya yatakatarisana nayo munguva yanhasi haleluya hama dzangu kune zvakawanda zviri kuitika kunze uku kune zvakawanda zviri kuitika and it seems as if god is silent zvekuti even nevaya vainamata mwari vava neconfusion havachanzwisise vamwe vatobuda nematheory vakati god has died because he's silent and he's watching Evil overtaking the world. Nyika ichinyangara. Tapinda munguva yeScience and Technology. Whereby zvinhu zvose people want kuti zviprovwe. Mwari achiramba akanyarara. Hallelujah. panguva yatiri kurarama mukore wanhasi kana kuti uchiona kuti uyu mutende wechokwadi kana kuti ndewenhema hazvichaoneki zvava nguva madhirativange amuka akadai ane zvake afunga zvake ane zvake ake evil has overtaken the world chero makristu echokwadi they are now in confusion asi manheru ano hama yangu ndiri kuuya neshoko rakataurwa najesu iye mbune akati nguva ichakwana asi nazvino yatokwana yekuti vanonamata Mwari ivo vanamati vechokwadi ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi nokuti iye Mwari mweya unotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi unotsvaga vanorevesa pamberi pake unotsvaga vasingatarise kuti nyika iri kufamba yakadai uri kutsvaga asinei neavo vanoti kwawandira vamwe ndokotoitawo Hallelujah. The time is now. Ipapo pacho patiri kutsvaga mhinduro tisingadziwane. Ipapo pacho patiri kufunga kuti Mwari haachisiko. Pabuda ipapo matheory ekuti Mwari wakafa. but hama dzangu mwari vari kutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi mwari vari kutsvaga vari kuramba vakamira pazvokwadi hama yangu kuti nyika yaitwa overtaken nezvakaipa hazvireve kuti mwari hakuchina haleluya unotaura kuna isaya akati makaita zvamakaita ndikaramba ndakanyarara mukafunga kuti ndakafanana nemi mwari wekudenga dei abatsira vatendi vanhasi in this dilemma that we are finding ourselves in god does not change mwari watinotenda mwari watakatenda kwaari hashanduke mwari watinonamata hashandurwe nemamiriro ezvinhu mwari watinotenda hama dzangu hakuna chinomushandura anotaura kuti ndimwari wanezuro nhasi nekusingaperi bhaibheri shoko ramwari rotitaurira kuti wakasika munhu kuti amunamatse haleluya zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita munyika yanhasi he is still on the throne he is still god loving and compassionate hapana chiri kumushandura hapana chiri kuitika chaasingaone chaasingazive achiri kungotarisa ari kutsvaga ivavo vanomunamata vakatenda kuzita rake jesu kuti vamunamate mumweya nemuzvokwadi even in such a time as this halleluya munguva iyoyi the time is now hama yangu paari kuita sekunge vakanyarara nguva yacho ndiyoyi pari kuita sekunge masatanist ndiwo vasimuka vaane simba nguva yekumunamata mumwe ane muzvokwadi ndiyoyi haleluya when things seem not to be working out for you wanamata wanamata Poita sekunge hapana zviri kuitika, but nguva yacho yekuti omunamata mumwe ane muzvokwadi ndiyoyi. Haleluya! Ndiyoyi, God is watching us. Wakatitarisa in a situation like this. And do you know what He expects us to worship Him in truth and spirit? Haleluya! Nguva yacho ndiyoyi, hama yangu. yauine mibvunzo yakawanda usina mhinduro the time is now to worship him in truth and spirit when all things seem to be upside down nguva yekumunamata mumweya nemuzvokwadi ndiyoyi hanzi nebhaibheri shoko ramwari jesu unotaura kuti i am the way the truth and the life ndini zvokwadi yacho bhaibheri robva rati zvinhu zvose zvingauya zvikapfuura asi shoko ramwari rinogara nekusingaperi haleluya we need to remain in the truth hama dzangu timunamate mumweya nemuzvokwadi zvisinei nekuti nyika yakuuya nematheories ayo mwari wenyasha ngatiitire nyasha manheru ano nguva yacho ndiyoyi hama dzangu nguva yacho yekumunamata ndiyoyi yatokwana hatina imwe nguva hatigone kumirirana kuti mangwana hatizivi kuti akatitakurirei bhaibheri shoko ramwari rinotaura kuti no one knows the day no one knows the hour when the son of man shall come to take the world nguva yekutomunamata ndiyoyi mumweya nemuzvokwadi yekumira mushoko rake bhaibheri shoko ramwari rovha rati he watches over his word to perform it ndiyoyi nguva yekumira mushoko rake mwari ndiyoyi nguva yekutendera mweya mutsvene akutungamirire muna zvose haleluya mwari wamasimba ose ngatiitire nyasha things are not well out there gospel razara munyika rava gospel risingabudise chokwadi chamwari risina dzidziso dzakamira mushoko ramwari rechokwadi ende vakawanda tatorwa nedzidziso dzenyika ino dai mwari vekudenga vatiwanira nyasha dai mwari vekudenga vatigonesa hama dzangu makristu anhasi we have not been spared kuna zviri kuitika munyika we are also suffering the way the world is suffering the economy is upside down zvinhu zvose zvakamira technology has taken over the world panyika kwane inonzi new normal whereby chivi has been chaitwa panel bit to be given a better name so that it is accepted by even the believers but shoko ramwari nhasi ri kutaura kwatiri hama dzangu nguva yacho yekutomunamata mumweya nemuzvokwadi ndiyoyi ndiyo nguva yekumira mushoko rake rinova zvokwadi ndonguva yekumira mushoko rake rinova zvokwadi bhaibheri shoko ramwari robva rati the word of the lord is the lamp to my feet iro ari shoko ndo richatinangisa munyika izere kuipa haleluya the time is now hama yangu nguva yacho ndiyoyi haugoni hama yangu kuti ndichamunamata kana zvinhu zvanaka ndichazomirawo pachokwadi kana zvinhu zvichinge zvava nani nokuti ndikada kumira pachokwadi pane vanotaura mazuva ano vakati kana usina kutombobvisa choko muhomwe license hauitori and it is like its now the new normal zvatojairika whereby chipfambi has, given, has been given another better name zvikanzi they are commercial sex workers nyika yaenda kumawere zvino hazvina kumira zvakanaka even the so called christians they are now full of confusion because vari kutarisira kuti mwari wacho azviratidze but nyika yaitwa overtaken nechakaipa nemakristu vaakudyawo chakaipa nokuti yaanyu normal asi mwari vekuda angadai atiwanira nyasha hama dzangu iyesu tiri pano takamugamuchira jesu sachena muponesi weupenyu hwedu tikabvuma kuti ndiye mambo ngatonge hapana chashanduka kwaari achigere pachigaro chenyasha achiripo pachigaro chenyasha ende akatarisira kuti vari kumunamata hama yangu hapina excuse even though we live in this world bhaibheri shoko ramwari robva rati isusu nyangwe tiri munyika tiri vapfuuri haleluya tigere munyika izere kuipa satisi venyika ino our father is expecting us to worship him in truth and in spirit haleluya mwari wenyu achadei atiwanira nyasha titendere mweya mutsvene atitsiure paafanirwa kutitsiura titendere mweya mutsvene ataure pakati pedu atinangise tigone kumuraramira haleluya tigone kumunamata mumweya nemuzvokwadi Hallelujah. Hama dzangu, the evil has overtaken the world. Hameno kuti muri kuzvionawo here? Evil has overtaken the world. Science and technology yakutaura zvekugadzira munhu asingafi zvoita sekunge hakuna Mwari. vamwe vakutaura zvekuda kuzviraramira zvavanoda as long as zvisingaafekte iwewe inini ndo zvandinoda zvandinoda kupfeka ndo zvandinoda zvandiri kuda kuita ndo zvandinoda homosexuality yakutorwa as things of as, as new normal nemumachurches yakugamuchirwa vari kupi vatendi vanonamata mwari mumwe amene muzvokwadi where are they those that stand for the true gospel where are they those that worship god in truth and spirit ah mwari wekudenga ngatiwanire nyasha mwari wekudenga ngatiwanire nyasha atitungamirire tigone kumira muzvokwadi yake tigone kurarama sezvaanoda tichimunamata mumweya nemuzvokwadi even tiri munyika yakazara the new normal new normal inonyangadza pamberi pamwari new normal inonyangadza pamberi pamwari hama yangu kurarama kwatiri kuita nhasi morality is decade kutya mwari kwatama kune vazhinji kutya mwari kwatama kune vazhinji social injustice yazara munyika namakristu anhasi tinowanikwa tirimo mukati mazvo mwari oramba zvake akanyarara kushata kuchizara panyika murume nemurume vachitorana machurches achitobvuma achitogamuchira kuti ngazviitike kuchechi yekwedu ngazviitike kuvanhu vekwedu asina chainacho oramba asina chainacho just because haana chainacho mwari wenyu achadei atibatsira the time is now hama yangu makazara kunyangara munyika yavapenyu God still is expecting us. Iwewe neni takamubvuma Jesu saishe namuponesi weupenyu hwedu kuti timunamate mumweya nemuzvokwadi, mwoyo yedu ichirevesa, mabasa edu achipupurirana nezvatinotenda. Bhaibheri shoko raMwari rataura zvikanzi Mwari mweya. vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi vanomunamata vanotungamirwa namweya mutsvene vanomunamata vakamira mushoko rake rezvokwadi vorarama muzvokwadi asi nhasi uno hama yangu ungagona here kumira pane vanotungamirwa namweya mutsvene hashaka yandarava hai vanobvuma kutsiurwa munyika yazara new normal inonyangadza mwari vanobvuma mweya mutsvene achimutsiura unobvuma here kuluza something just because you want to maintain your righteousness before god unobvuma here kuluza your friends vaikupa mari vaikuitira zvikawanda just because you want to maintain your relationship with god just because you wanted to, make, to worship this god in truth and spirit vazhinji nguva yatakurarama hama yangu tasara vatendi vezita tasara makristu ezita tasara tazara machurch goers kuenda hatiregeri patinodaidzwa hatiregeri asi chiri kutsvagwa namwari manheru ano pakati pedu kumunamata mumweya nemuzvokwadi kumira muzvokwadi yake iri mushoko rake chainoramba kuti tiite tochiregera kuchiita kwete kuchiita in the name of new normal umwe akataura akati ah zvemuzimbabwe mwari uchazongoonawo kuti hapana zvandaigona kuita hama yangu imomo muzimbabwe mazara wori mazara kunyangara mazara homosexuality mazara drug abuse iwewe semwana akatenda mwari the time is now nguva yacho ndiyoyi that you separate yourself from shamwari dzinonyengera the time is now that you examine yourself kuti are you still worshiping this god in truth in spirit uchiri kumunamata here mwari mumweya nemzokwadi uchiri kurevesa here pamwoyo pako uchiri kupfuma here mweya mutsvene pano kutsiura uchiteerera kana kuti ivheni muzwange edwa waainwa mweya mutsvene wacho hachatotauri kwauri mwari wenyasha dei atibatsira in such a time as this bhaibheri shoko ramwari rinotaura kuti this world awaits the manifestation of the children of god hama yangu panoita vamwe vese vekubasa kwenyu pavanoita madhiri ekuba the world is waiting for one believer A true worshiper of God who is led by the Spirit of God and who lives and stands on the truth which is the word of God kuti asaite zviri kuita vamwe 99 percent mwari dai atibatsira because it is now called the new normal ha new normal zvakanyangara pamberi pamwari ndo new normal yacho vati hama yangu usanyengerwe mwari hasi benzi mwari havashanduki vanoramba vari mwari varipo pachigaro chenyasha hakuna chinovashandura hakuna chinovashamisa pane zvese zviri kuitika panyika You need to worship this God in truth and in spirit. Hazvina basa kuti vekuchechi kwenyu vazhinji ndozvavari kuita. Haisi nyaya yechechi hama yangu. Hazvina basa kuti vekumba kwenyu vazhinji ndozvavari kuita. Hazvina basa kuti shamwari dzako dzaunotamba nadzo vazhinji vanyengeri. This is the time.

yekunamata mwari mumwe ane muzvokwadi nguva yacho ndiyoyi hama yangu yekumirira chokwadi cheshoko ramwari some men of god have wandered out there and abusing the word of god abusing the name of jesus to steal from people we are at the end of times hama dzangu chivi hachisatyisi kunze uku hey. amwari ah, dai atiwanira nyasha chivi hachichatyise hachichatotaurwe nezvacho is the new normal unomuona akapfeka uniform achienda kuchechi achipa haikona zvekutamba zviya but zvaari kuita nezvaari kurarama zvinomupupurira here kuti is the true worship of god the time is now hakuna imwe nguva yazvichanaka kuti uregere kurarama mucorruption hakuna imwe nguva yazvichanaka kuti uregere kurarama mukunyepa nguva yacho ndiyoyi yekutosiya chivi ichocho nguva yacho ndiyoyi yekutendeuka and worship god in truth and spirit nokuti ndo vaavari kutsvaga mwari mwari ari kutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi Panguva yakaita seiyoyi, vazhinji vachirasa kutenda, vazhinji vachipererwa netariro. Mwana waMwari, nguva yacho ndiyoyi, nguva yacho ndiyoyi. The time is now to worship God in truth and spirit. mwari vekudenga dai atigonesa vamwe tinopa maexcuse ekuti ndaizozvidini ndaigoita sedenda ndisina kudaro basa harisaichengeteka ndaizoita sedenda ndisina kudaro chakati ndaisachiwana but mwana wamwari do not be deceived God is watching us and He is expecting you and me to worship Him in truth and in spirit, to stand on the truth, to stand on His word. Shoko rake risingashanduke, shoko rake rinonangisa, shoko rake rinotsiura, shoko rake rinotigonesa.

yekumirira zvokwadi haleluya mwari vekudenga ngatibatsire hama dzangu we are expected to worship him in truth and spirit zvisinei nekuti wakanamata zvisinei nekuti munamato wakanamata makore nenguva yareba hausati wapindurwa but he's still expecting him he's still expecting you to worship him in truth and spirit zvisinei nekuti waachisekeso kunze kwenyika do not compromise worship him in truth and in spirit ndovaakatarisira ivavo ndovanoda kuzviratidza kwavari ivavo vakamira muzvokwadi vakamira mukutungamirwa namweya wezvokwadi haleluya may god help us even as a district mwari ngatibatsire sesangano rake it is my prayer that we yield to the spirit of god it is my prayer that we stand on the word of god

mwari wekudenga ngatitire zvakanaka manheru ano handinzwe kupfuurira mberi asi shoko irori randibata ndiri kumba kwangu

ivo mumweya nemuzvokwadi iye mumweya nemuzvokwadi imo mumweya nemuzvokwadi iye mumweya nemuzvokwadi kambo karamba kachiimba kwandiri ndikati god help us god help me even as an individual i don't want to lose it when you come i don't want to be a pretender before you because muri mwari vanoona muri mwari vanonzvera mwoyo hakuna chakavanzika pamberi pouso hwenyu

When he, the spirit of truth, comes, he will direct you unto all truth. It is my prayer, even this evening, that we continue to stand and worship him. The world is watching us. vari kutsvaga ivavo ndiri kufunga imwe nyaya ndakazosvika ndikaunzwi ndaifunga kuti newe wakafanana navo Mwari dai atigonesa hama dzangu. Let us continue to, to worship him in truth and in spirit. Muzita raJesu. Amen and amen. Ndinotenda rikanidzosere nguva kuna MC.